Ka channel ah ka lo lawm leh vek cheu a, tun tumah chuanin waffles chhangtui leh awlsam te ka siam dan ka rawn entir leh dawn a, tun tuma ka rawn siam dan tur hi a awlsam in a tui em em a, a siamna maker kan neih kher loh pawn awlsam takin frying pan ah kan siam thei a. Kei pawn frying pan ah ka rawn siam dawn a ni. A hmasa ber ah chuan in artui kan mamawh a, artui hi pum khat ka hmang dawn a, pum hnih hman ka tum a, mahse pum khat chiah ka lo neih tawh vang in pum khat chauh hi kan hmang mai ang a, ti hian in artui kha kan chawk phuan ang a, kan duh ang tawk a, Artui hi kan chawhphawn hnuah khan chini kan telh ang. Chini hi chu kan duhthlum dana zirin kan telh hnemin kan telh tlem thei a, kha kha chu keimahni duh dan dan ni sela tel kan telh leh anga ml sawm ruk ka telh a, tel hi tha deuhin ti hian kan chawhpawlh anga chini kha kan chawk ral theih chuan kan chawk ral vek anga kan chawh ral theih kher loh pawh khan a pawi chuang lo a ni. Maida kan telh anga, Maida hi nokhat ka telh phawt a chuan kan telh belh leh ang. Ka telhna zat hi chu hei ka rawn ziak zel a, Measuring cup pu nei ho kha chuan kan hria anga, chuan baking powder fian te khat ka telh ang. Baking powder ka telhna fian te hi table spoon a ni a, chi tlem sawhkhat vel kan telh anga, khawizu kan telh leh ang. Vanilla essence kan neih chuanin kan telh dawn nia, vanilla essence nei lo tan khan khawi zu hi a hman theih a, khawi zu hi ka rawn hmang a ni kei pawn. Chuan tui kan tel ang a, tui kan leih lut ang a, tui hi vawikhata leih lut nghal vek loh khanin tlem tlemin kan leih dawn nia, vawikhata kan leih vek kha chuan, Kan duh ai khan a lo tui ve thei a, chuvang chuanin kan duh tawk chiaha khala kan chawh kawi theih nan khan tlem tlemin kan laih lut dawn nia. A duh tan leh nei tan chuan tui aiah hian bawng hnute a hman thei a, bawng hnute hi an hmang uar deuh mah zawk a, mahse awlsam thei ang bera siam ka duh avang khan bawng hnute ni lovin tui ka rawn hmang a ni tun tumah hi chuanin kan duh ang tawkin kan chawk kawi ta a, Kan meida chaw pawh chuan a kanna tur frying pan kan chhuang ang a, tel tlem kan thlawrh ang a ti hian kan chulh rual vek ang kan tel thlawrh kha. Chuan kan meida chaw kawisa kha fianah kan suak ang a ti hian kan leih lut ang a, kan chawk rual ang a, kan duh ang tawk a lianin ti hian a pan deuh hlek kan duh kha chuanin kan chawk darh zau deuh ang a. Kha kha chu keimahni duh dan dan kha ni sela, a chung lampang hi a rawn hil hunah hianin kan let ang ti hian. Gas hi a lai hawlah pawh dah thei a, a hniam berah pawh dah thei a, a hniam berah ka dah a, gas hi kei chuan a lai hawla dah pawh kha pawi chuang lo a ni. Ti khan a hmin ta, kan kan hmasak ber chu a dang pawh ti khan kan kang leh zel ang a, tel kha. chulh a ngai tawh lo va, a hmasa bera kan chulh kha a tawk a ni, tel kha chu thlawrh a ngai tawh lo va, a hnuah kha chuanin tel thlawrh loh khan ti hianin Maida kha kan chhuh ngang a, kan ur zel tawh ang ti hian a chin a, kan sawi tawh ang khanin a chung lampang a hil hunah khan kan let leh anga kan ur leh cher cher ang a ti hian a hmin hunah hnuai lampang pawh a lo sen leh deuh thap hunah khanin kan la chhuak leh zel mai dawn nia. siam a harsa lova awlsam a, a tui em em bawk a, a rim te pawh hei a tui tha vawng vawng khawp mai. Chuan ka channel min hlusak a, min subscribe tu te leh ka video min en sak thin tu te zawng zawng chungah ka lawm em em a, thinlung takin lawm thu ka sawi mawlh mawlh a, min la subscribe ve lo te pawn a theih chuan khawngaih min lo subscribe ve u la, like leh comment leh share te pawh kha a theih chuan min lo pek sak u la ka lawm viau ang. Tun tuma chhang ka rawn siam hi a awlsam thei ang berin ka rawn siam a, ka sawi tawh ang khanin tui aiah khan bawk hnute nei kha chuan kan hmang thei a, chuan tel aiah pawh khan a nei tan chuanin butter te pawh kha a hman thei a, butter te kha an hmang tam deuh mah zawk a ni. Tihianin a awlsam thei ang ber a, mitini na kan siam theih tur ka ngaihtuah avang khan A awlsam thei ang berin ka rawn ti a ni. A tui em em tho a ni. Tun ṭuma ka rawn siam ang a siam pawh hianin hei a hmel te pawh a mawi em hi maw kan hmuh ang hianin tihian a dang pawh kan kang zel ang. Tihianin hei kan lo kang zo ta a, hei belah ka dah a tikhuan a hmel te pawh a mawi a, a rim a tui a, amah hi a zawp theih bawk a. A tui em em a ni hei. Kan hmuh ang hianin a zawr tha em em a, amah hi a zawp thei a, duh duh danin a tih theih a, a hmin tha bawk a, mah hi ahh sawi vak ngei na ka hre lo, a tui zia kha chu in lo siam anga in lo ei ve anga in hre mai ang. Siam kha harsa lova awlsam bawk si a, chhun thingpui hmeh ah te leh zingah breakfast ah te pawh a hman thei a, awlsam em em a, A tui bawk si a, ball hlo kan hman ho pawh hmuh han harsa leh hau tak lutuk kha a awm lo bawk a, in lo siam ve theuh ang a, tui in tih ve ngei ka beisei. Awle, tun tuma video ka rawn siam theih chu heti zawng hi ni leh phawt sela, video leh pekah kan zavaiin eitur tui tak tak te nen kan inhmu leh theuh dawn nia.